Mateo ta ene. Azɔ gbɔgbɔ la kplɔ Yesu yi gbedada ƒo bena Abosam nate akpɔ. Esi wòti nu dɔ ŋkeke blaene zã blaene megbe la, dɔ wui. Tete Abosam te ɖe eŋu gblɔ be, Nenye Mawu vie nènye la, ekema ɖe gbe na kpe siawo bena woatrɔ azu abolo. Ke Yesu ɖo eŋu be, Woŋlɔe ɖe mawunya me be, Amegbetɔ neganɔ agbe ɖe nuɖuɖu ko ŋu o, ke nenɔ agbe ɖe Mawu ƒe numenya ɖe sia ɖe ŋu boŋ. Tete Abosam kplɔ eya amea yi ɖe Yerusalem, du kɔkɔe la me, eye wòtsɔe ɖo gbedoxɔ ƒe tutue ƒe. Egblɔ nɛ be, Nenye Mawu Vi nènye la, dzo tso afii nàyi anyigba, elabena woŋlɔ ɖi be, Aɖe gbe na eƒe dɔlawo le tawò, be woaxe wò kple asi ale be magaxlã afɔ ɖe kpe o. Azɔ Abosam gakplɔ Yesu yi to aɖe si kɔ ŋutɔ la dzi, eye wòɖe xexeame fiaɖuƒewo katã kple woƒe kesinɔnuwo kpakple gãnyenye fiae, gblɔ be, Matsɔ nu siawo katã ana wò, ne àdze klo ade ta agu nam. Tete Yesu gblɔ nɛ be, Te ɖa le gbɔnye, Satana! elabena woŋlɔ ɖi be, Aƒetɔ wò Mawu la nàde ta agu na, eye eya ɖeka ko nàsubɔ. Tete Abosam dzo le Yesu gbɔ, eye mawudɔlawo te ɖe eŋu va na kpekpeɖeŋui. Esi Yesu se be wolé Yohanes la, edzo yi Galilea. Eʋu tso Nazaret, eye wòyi ɖanɔ Kapernaum, du si le Galilea ƒua to la me, le Zebulon kple Naftali nutowo me, bene nya si Mawu ƒe gbeƒãɖela Yesaya gblɔ ɖi la nava eme be, Zebulon-nyigba kple Naftali-nyigba, Ƒutamɔ kple Yordan godo, Mawu mavɔ̃lawo ƒe Galilea. Dukɔ si nɔ viviti me la kpɔ kekeli gã aɖe, eye ame siwo nɔ anyigba si dzi ku ɖu fia le la, kekeli klẽ na wo. Tso esia dzi la, Yesu de asi gbeƒãɖeɖe me be, Mitrɔ dzi me, elabena dziƒofiaɖuɖu la gogo. Esi Yesu zɔ to Galilea ƒua nu yina la, ekpɔ nɔviŋutsu eve. Woawoe nye Simɔn, si woyɔna be Petro kple nɔvia Andrea. Wonɔ asabu dam ɖe ƒua me elabena tɔƒodelawo wonye. Yesu gblɔ na wo be, Miva nɔ yonyeme, eye mawɔ mi miazu amegbetɔɖelawo. Enumake wogblẽ woƒe asabuawo ɖi, eye wodze eyome. Yesu dzo le afi ma, eye wòyi ɖakpɔ nɔviŋutsu eve bubu, Yakobo kple Yohanes siwo nye Zebedeo viwo la. Wo kpakple wo fofo wole tɔdziʋu me le woƒe asabuwo sam. Yesu yɔ wo, eye enumake wogblẽ ʋua kple wo fofo ɖi hedze eyome. Yesu yi ɖasa le Galilea nuto blibo la me. Enɔ nu fiam amewo le woƒe ƒoƒewo, nɔ gbeƒã ɖem Mawu ƒe Fiaɖuɖu ŋuti nya nyui la, henɔ dɔléle kple lãme gbegblẽwo katã ɖem ɖa le dukɔa me. Ale eƒe ŋkɔ ɖi hoo to Sirianyigba blibo la me, eye amewo kplɔ ame siwo katã le dɔ vovovowo lém Fukpelawo, ame siwo me gbɔgbɔ vɔ̃wo le, tukunɔwo kple lãmetututɔwo va egbɔ, eye wòda gbe le wo ŋu. Ameha gã aɖe tso Galilea du te ewoawo, Yerusalem, Yudea kple Yordan godo va dze eyome.